Hogir Berbir nivîsî, Keleha Rebetê xezîneyeke dîrokî ye. Keleha Rebetê yek ji avahiyên dîrokî yên herî balkêş ên navçeya dîrikiya Mêrdînê ye ku bi mîmariya xwe ya bêhempa cihê xwe yê stratejîk û dîroka xwe ya kûr balê dikişîne. Ev kele li ser girekî bilind hatiye avakirin. Lê niha wekî xirbeyekî bêxwedî û bêkes ber bi wendabonî ve diçe. Di heman demê de li newala wî ya dorpêçkirî xirbeyên bajarekî kevnar hene ku bi vê kelê re di nav kelehên herêmê de bi cihekî taybetî bi cih bûye. Sed heyf û mixabin ev kele û xerbeyên derdora wê bê parastin û lome maye. Li ser keleha rebetê gelek çîrok û çîvanok hatine gotin ku bi rêya şevbihêrk û meselokan heta roja me ya îro hatine. Dema mirov rastiya dîrokî û şûnwarên kela rebetê bi van çîrok û çîvanokan re bide ber hev, qaneh nabe, ji ber ku mîmarî û berhemiyên kelê şaristaniyeke kûr, dewlemend û bêdem nîşan dide. Kela Rebetê li gundê Rebetê navçeya Dêrika Çiyayê Mazî ye ku bi qasê pazdeh kîlometreyan li rojavayê navendê dûr dikeve. Ev kele li ser girekî bi bilindahiya sed û pêncî metreyan hatiye avakirin. Bi vê pozîsyona xwe ji bo parastinê avantajeke stratejîk dide xuyakirin. Li kêleka Kelê newaleke teng heye ku tê de xirbeyên bajarekî kevnar tê dîtin. Girê ku kele lê ye bi kevirên xwezayî hatiye lêkirin. Ev yek nîşan dide ku avakariya kelê bi teknîkên mîmariyê yên pêşketî hatiye lêkirin. Dîroka Kela Rebetê Dîroka avakirina Kela Rebetê bi temamî ne zelal e. Ji ber ku çavkaniyên dîrokî yên têkildar kêm in. Lê belê tê texmînkirin ku kele beriya serdema Artûkiyan hatiye çêkirin ku dibe bigihêje serdema Roma-Bîzans-Sasanî an jî heta Mîtaneyan. Artûkî ku di sedsalên yazdeh donzdan de li herêma Mêrdînê desthilatdar bûn, dibe ku hin restorekirin an zidekirin li ser kiribin û ev kele ji bo armancên leşkerî û îdarî bikar anîbe. Ev restorekirin an zidekirin, nayê wê mane ku bermahiyên wan be. Bo wê divê çav li beriya Artukliya bê gerandin, ne dema Artukliyan. Ji ber nêzikbûna xwe ya ji rêyên bazirganiyê yên kevnar û sînorên di navbera deşt û çiyayan de, kela Rebetê bi her awayê xwe wekî navendeke leşkerî parastinê an kontrolkirina rêyên bazirganiyê hatine hatiye bikaranîn nîşan dide. Xirbel li newala derdorê jî dide xuyan ku li wê herêmê jiyaneke civakî û aboriya girîng hebûye. Mîmariya Kela Rebetê Kela Rebetê bi avahiyên xwe yên bihêz û siwêrana xwe ya mîtolojîk, Di nav kelehên herêmê de cihê xwe digire û bi gelek aliyan ve dişibe kela Zêrzewanê. Taybetmendiyên wê yên mîmarî wiha ne. Rêbera kelê bi qad sê hezar û pênc sed metreyan e. Ev nîşan de ku li ser qadeke fireh hatiye avakirin û di dema xwe de bingeha şaristaniyeke girîng bûye. Di kelê de pazdeh bercên parastinê û çar cihên çavdêdiyên hene û bilindahiya bercan digihêje pazdeh mêtreyan. Bilindahiya bedenan jî li hin cihan deh heta bîst mêtreyan e. Du deriyên sereke yên kelê hene, yek li aliyê rojava û yek jî li aliyê rojhilat e. Ev derî wekî cihên ketin û derketinê yên sereke ne. Li ber deryekî serê du şêrên kevirîn wekî xemleke sembolîk lê hene. Dema mirov ji deryê rojava ve dikeve hindir, tê dîtin ku kele bi du bircên parastinê yên din hatine dorpêçkirin. Ev birc bi deryên hundirîn ve girêdayî ne ku ew yek wekî pergaleke parastinê ya bi hêz nîşan dide. Ev agahî li gor stratejiya wê demê nayêle ku di dema êrîşan de di nav kelê de dijmin bi hêsanî pêş de biçe. Hundirê kelê wekî meydanekê xuya dike û gelek avahî di binê erdê de hatine çêkirin. Dibe ku ev avahiyên bineerdî ji bo parastina li hember êrîşên derve an şert û mercên xwezayî yên dijwar hatibin avakirin. Di hundirê kelê de stûnên xemilandî û serê şêran têne dîtin ku ev nîşan dide kele ne tenê ji bo armancên leşkerî her wiha ji bo armancên hunerî û sembolik jî hatiye bikaranîn. Xerbel li derdorê û di nav de nîşan dide ku embarên zexîreyan, sarincên avê û avahiyên din hin jî li ser lingan mane ku ev yek jî mîmariya pêşketiya gelê nîşan dide. Xerbeyên li Newalê Li Newala li binê kelê xerbeyên bajarekî kevnar hene ku tê texmînkirin bi kelê re têkildar in. Ev xirbe dibe ku ji avahiyên niştecîbûnê bazar an avahiyên îdarî yên şaristaniya wê demê pêk tên. Têkiliya di navbera kelê û van xirbeyan de gelek gorên biryardariyê ku hene nîşan de ku kela Rebetê ne tenê navendeke leşkerî her wiha navendeke aborî, jîngehê û civakiya herêmê bûye. Lêkolînên arkeolojîk ên li ser van xirbeyan hîn bi tu awayî nehatine kirin. Ger bêne kirin, dibe ku dîroka herêmê bi awayekî zelaltir ronî bikin û gelek tiştên heyî pê re bêne eşkerekirin û guhertin. Kela Rebetê bi mîmariya xwe ya bihêz, Pozîsyona xwe ya stratejîk û dîroka xwe ya kûr, xezîneke dîrokiya dêrika Çiyayê Mazî ye. Her çend agahiyên li ser dîroka wê kêm bin jî, avahî û xirbeyên derdorê nîşan didin ku ev di dîrokê de bi şaristaniyeke girîng ve girêdayî ye. Berê ku ev mîrasa dîrokî wekî kela zêrzewanê hêmanên wî yên resen bê guhertin an wenda bibe, pêdivî bi lêkolînên arkeolojîk ên berfireh û xebatên parastinê heye. Xebatên bi vî rengî dikare li ser dîroka kelê agahîn zêdtir derxîne holê û potansiyela wê ya dîrokî nîşan bide. Gela Rebetê her çend îro wekî kavilekî bêxwedî xuya bike jî, bi avahiya xwe ya bihêz û dîroka xwe ya kûr, yek sembolên girîng ên dêrika Çiyayê Maz ya Mêrdînê ye. Ji bo ku ev şaristaniya kevnar neyê ji bîr kirin û berê ku birc û keleyên tar û marbiyê winda bibe, divê xwedî li vê xezîneya dîrokî bê derketin û bê parastin. Hogir Berber nivîsî, Ji kerema xwe re kanala Diyarname a Youtube bişopînin, bibin abone, biecibînin û destê xwe li zengila hişyariyê bidin. Dem baş, bimînin nava xêr û xweşiyê de.